ndicho ah, bibongo akanaka kunaka kusvika pakuda kunoshata ndozvisiya shamwari kuti ndakanaka ndosvika rinhu chimwe ndudzo ndakanaka

Eh, chirungu.
Unonidzidzisa chawakafoira iwe. Ta my children's tese. Ah. Kwete vana. My children's anoti usina kurora. Ah, unoti mari yacho handina zvangu. Naiwanepi. Fonera mukoma unzwe tiri kuronge. Ah, ndisiyei zvangu majaro nyere. Aiwa.
Kana uchitokwanisa kutofonera kana tete.

kune mukoma chii zvinakuenda kupinda zvezvo enda unopfeka sipo ndodressing dzokuona mazina samunopfekedza suti inini sipo unopfeka utopedza time mukoma munobhowa ini utopedza time
bhowa mita yenyu iri very very high mupfekedza sutu

zviiko zvinhu izvi
ndochiisa manje
comfortability yacho ndoiwanepi hauchioni kana iwe vachiurombwa apa manje apa takataura kudhara wanigirwa musoro zvekunge mukwasha weguka rasa agwere mukwende nanisoguka wakamona muneniguka anomera vhudzi

Ah, daiwe vaiguru saka mutaura kuti nyaya muri kumbuudza ndeyechokwadi here ive kuti munoti mwana wari kuecd wajaden natanya kuita mbiri yekunzi wakasuspendwa wari kuecd e zvakamboitika kupi izvozvo zvakamboitika kupi kana munhorondo yezimbabwe zvakamboitika kupi kana mudzinza redu hakuna zvinhu zvakadaro zviriko here zvakaoma tete eh. vana vehanzvadzi yenyu hmm, sarenda o oh. zvakambofamba sikanzwa eh.
hanzi vanga vakakwira pamusoro pemacheya hmm. vachitaura marights avo vari pamusoro pemadheski vamwe vachidzidza eh? kunyararidzwa kana kubvuma hmm, zvakaoma tete imi vana vehanzvadzi yenyu kana sarenda kudai usadaro ah, apo vanzakausadaro ivi kokuzipa vanonzi vanosvika kana ndichitaura newe hautiterere seikubvunza ndakati ivo saka vanhu vacho vari kureva kwasha vanoya nguvai saka uri kunditerere azokuva ndiri kuvara here
kana foni yoyi nditondigira because ini ndikufanira kunge ndichitonongwana dzera bzauri kuona kuti shamwa dzangu dziri kubhawako but ndikutotadzana neunozuva
inini handichatobei zvmadam handitoterera kana zvinhu zvangu baba wako watange kugamuchira mari nekuti tinozogona kutotambira mari dzevanhu vasiriva unowaziva here nhairi zizukuru ndiri kuvhunza ka nhailizi ndati unowaziva here vanavo
ah. right vakwasha vhura murume
mari yamuvuri zvanzi vhurai muromo kwete kuti vape mari vhurai marumo vhura mubudiko chiko nemimi ah, taura nawo chiita bviraakwasha vhura muromo iri kudiwa ivhura muromo wababa kuvhura muromo wababa ten dollars

Nyota yababa yakatanga rini imimi yamunotiudza imimi. Mkoma una vanokwana. Sandzikamise. 50 dollars, 50 dollars unokwana doro ripi? Tumbo ha tunoda 50 dollars. 10 dollars, 10 dollars ni. I'm sorry you are kwasha.
Nyota ya baba manga msina kuziwa. Wandu adzibaba wepano wanomwa chii? doro saka panotodiwa nyota yababa fesi ndeyetumbwa iyi fesi ndeyetumbwa iyi tumbwa ten dora tinoatengera tumbwa ava kana mvura aiwa musanyaradzi ngoma chiiko chii chii mkoma dzikamiko fifty dollars aiwa aiwa aiwa aiwa nyota yababa nyota yababa pakarurwa rubhicha chaipa pa atomobvira taibvisiswa

Poster. Saturday 11. Satokuenda nei? Ngatibe mari tisotoke. Kuba kuite.
Zvindomi izvi.
Kuba kuite but chinzwa. Ah, anyway, isusu apa panotongoda reverse dhira. Pamusoro itete. Mira, ah, mira.
Nditange ndataura ne. Tete mbomira. Timbotaura. Ndambokuudza iwe. Ah, vanga reverse.
Ndara asi mdara wako.

Tina zvichipinda muchiki manje vanototijairira My God is good. Dzi. Aha, dzi dzi. Naimi naimi. Tete wekudi zve. Ndakunzwa uchitaura zvekuti club manake club manake. Kungori nei ku club manake iwe? Kunei? Ndakunzwa pa phone iwe. Mimi hamuzuri ku club manake kuna macheso musomugoera. Macheso?
Eh. Ko iwe wadii kutaura nguva yose kuti kuna macheso? Unoti asingadi macheso ndiani iwe? Sei usina kutaura iwe? Nhai tete. Mtoto masoda kutojoina vakomana kuenda kwamachesa. Ah, nhai tete. Saka masoda matojoina chikuru ichi kuenda kwamachesa. Inini maida kutengesa kudarika ndakudiwa. Handichadiwa kudarika macheso manje. Mauda kutoenda kwamachesa nevakomana. Ah, it's fine.